Bore bach yn Oltermarkt, Awstria, lle mae'r tywydd yn newid o fod yn fore efo niwl a cawod i ddeira i fod yn heulog braf ac yn rhewi'n galed yn y cysgodion. Mae tre Oltenmarkt im Pongau sydd rhyw dri chwarter awr o Salzburg, yn ddigon tebyg i unrhyw dre fechan yng Nghymru. Ac yma yng ngwesty'r Lugins Land mae i Anita, sy'n hanu o Flaenau Ffestiniog, a'i gŵr Heinz wedi treulio chwarter canrif o'i bywyd. Mae'r bryniau lleol yn boblogaidd iawn efo miloedd o bobl sy'n tyrru yma i sgio, gan nad yw'r pist yn mhell iawn oddi wrth y gwestai. Gŵr sy'n gyfarwydd iawn â sgio ac sydd hefyd yn un o'r tîm achub lleol Huw Haines, gŵr Anita. Mae pob math o gyfleusterau yma, o falŵn i'r gadair fynydd, a dyw hon ddim yn hawdd iawn i'w thrin, fel y gwelwch chi nes ymlaen. These boots are made for walking.

Do, mae'r eirfa yma'n neis, di. Be? Mae'r chweil. Dal i fynd, di. Ti'n o reit. o, i si lawr i uchel yna. Mae yna hen ddywediad fod hi'n haws cofio na dysgu. Mae golygfeydd hyfryd yn Awstria, ond rhaid dysgu sgio gynta, cyn codi pen a sbio ar ei lle. Mi oedd a bod gwesty'r Lugins Land, cartref Anita a Heinz, ar gael, i gael rhyw hoe fach yn awr ac yn y man.

O fel confectioner ar ôl ddechra yn pedwar ar ddeg. O ie? A wedyn aru fo mynd yy ymlaen fel cwc wedyn. Dwi'n gwel'. Yn Bath Gystayn. 'Dach chi'n cymryd dŵr i mewn? Twrch yn dda. Dipyn bach. Ie wrth gwrs ma' gynno Saesneg da wy- yy fi odd e draw acw yndo? Diolch y' fowr. Diolch y' fowr. Am ryw wyth mlynadd. O do. A fynny nath e cyfarfod chi? Ia. O dda. Pan ro'dd Heinz yn chef yn Mhortmeirion oedd hynny. Mae teulu Heinz ag Anita i gyd yn sgïo, ac yn trio cael rhyw awr fach ganol dydd i fynd i'r pyst. Anita wrth ei bodd yn sgïo yn yr haul braf yn Awstria. Ag yna Christian. Ŵyr Luginsland a'i chwaer Stephanie, sy'n cael y cyfarwyddiadau gan Taid, neu Upa i ddefnyddio'r iaith Almaeneg. Pawb yn sgïo'n hamddenol braf. Pnawn allan i'r teulu i gyd efo'i gilydd. Gair bach efo'i gilydd cyn mynd ymlaen i waelod y pist. A'r gadair fynydd un o'r pethau mwyaf prysur ar y mynydd. A dyma chi declyn y ddoi byth i'w festroli. Ar hen wyl mae o'n do lawr o rwle.

Reit, a ti? Yr allan o'r ffordd. Wel, cha gwylltio yn y job yma, Anita. Alla i fa gwylltio, neu fyddai ar yn hen ôl, le. Ie, yeah, mae'r en ferchen ma licio gwyddi. Trai rwan. Anita oedd yn lliwio fi lawr i'r pith. Mae Christian yn rhyfeddu bod fi'n aros ar yn rhaid. Dwi'n mynd i'r lle fflat Pwys ar yr ochr dde. Pwys ar yr ochr dde. Y drafferth oedd, o'n i'm yn siŵr prin oedd y dde a prin oedd y chwith. Aros ar yn rhaid o'n eisiau wneud. Do, mi lwyddwyd yn y diwedd. Pwys ar yr ochr dde. Pwys ar yr ochr dde. Ond am siap.

Dwi'n trafferthu gymaint yn y topco, gan y rhaid efo'i gilydd. A dwi ddim ffarmwr a methu meistroli'r arad. Dwi'n neud arad. Ie, o'n i'n gweld chi'n neud e, ond yn y miw lla i neud e. Ie, a chi Ond uh, mae'n dod, y bach. Ar y ffordd lawr o'r pist, mi glywes o gle gwartheg. A dyma Will a fi, heb weld buwch ers tro, yn mynd am y fferm. Lle bach gwyneb haul neiswyr. Yndê do. Gwyneb haul bora. Yn dy di yn i lech. O wastad ry fath yn Awstria ma'n dydi? Mae ffermwyr Awstria wedi arall gyfeirio os rhai blynyddoedd. Y gŵr yma a'i wedd cyffyle yn mynd ar ymwelwyr o amgylch y fro mewn cert go arbennig Ffarm laeth fach sydd ganddo, heb fod na ormod o fuwchod. Yr adeiladau ffarm yn werth i'w gweld efo lluniau ar y welydd. A'r gwartheg yn y beidau fel oen nhw yng Nghymru ers talwm. Pob peth yn cael ei gadw'n lân, gwartheg yn edrych yn dda iawn iawn. Cordyn am eu cynffonnau yn lle bod nhw'n mynd i'r sodren. mae'r chwied a'r lloi a'r anifeiliaid i gyd yn y feidy. Does na'm llawer ar ôl yn godro ar y stôl fach. Mae chwaith yn carthu efo'r ferfa a'r haw, ond fel hyn mae yn Awstria. A down i ddim wedi gweld y plancyn ar y ddomen dail ers rhai blynyddoedd. Ond 'na fe, newid ddaeth o rôd i rôd yng Nghymru, ond mae'r hen draddodiad yn dal fyma. Dach chi'n gweld y coch dân ar dop y tŷ 'na fan 'na? 'Na beth yw e. Ia, yy ma'r tai 'ma i gyd yn bren. Ia yndi, mae wel ma' ma' wel ma' hwnna'n bren i gyd yndyw e? Yndi, ac os o's yna dân te ma' nw yn rhoi A wedyn ma' nw'n ca- o felly oeddan n'w ers dalwm cyn i bobol ga'l ffôn. Mil naw cewch chi fewn te. Bobol Mil naw chwe pedwar hŵ bois. Hŵ bois. Dim yn amal ni'n ca'l mynd yn y poni ar gert. Ia neis te. Mae hyn ma'r hymwelwyr i gyd yn mynd efo hwn ynnyn nw. Yndi ma' n'w wrth i bodd.

Cym- yy s- yy Almaeneg. Rhaid. Wel chi ma' ma' rai' fi ryfeddu at 'ych Cymra'ch chi ma'ch Cymra'ch chi fel sa chi ddim wedi gadel dim ond wedi gadel Cymru ddoe. O siarad efo fi'n hun yn yn Gymraeg. Ie. Ma' mae'n gymrodd i chi i ch'mbod i setlo lawr ag i neu' beth o'dd y gwragedd lleol yn neud gymrodd i ddipyn o amser mae'n siŵr. O do. Yy ma' rhai' chi feddwl yy 'dach chi fel deaf and dumb mewn gwirionedd pan dach chi'n dod yma gynta dach chi'm gallu siarad efo neb.

Sut mae am waith yn Awstria? Mae ar bobl ifainc os na ddigon, mae yna ddigon amser hyn o'r flwyddyn, mae'n siŵr, ond... Oes. Um, mae rhan fwyaf ohonyn nhw'n grefftwyr i chi. Ac um, ffarm adre ac yn enw wedyn maen nhw fel part-time farmer ydyn nhw mewn gwirionedd. Yeah, yeah. Os maen nhw'n gorfod gweithio ac yn gwneud rhywbeth arall hefyd. Mae'r eira yma uh, efo chi yn y wlad yma, mae hwn yn... Oes, mae rhan fwyaf ohonyn nhw yn gweithio efo'r lid. Dych chi? A dyna chi'n yn mynd i fyny i'r ski lift 'ma bob un dyn sydd yy yn yy helpu chi yn fan 'no ne' yy yn yr machine rooms i gyd yy yn ffermwyr. Reit reit reit. Ma'r... A dim gormod o anifeiliaid efo n'w nag oes ch'mod ma' n'w'n gallu ar y mynd yy i neu' rwbeth arall yndi? Ia. On' ma' gwracod sydd yn rhedag y ffarm mewn gwirionedd. O ie wir? Ia. Wch chi hi sy mynd i odro hi sy mynd i neud y menyn ond yy ma' n'w yn teilio te. Ie ie. Y dynion yn teilio. Ie ie. Ond yym y gwragod sy'n neud llawar ar y ffarm. Wela i.

Ista mlaen, a gad i'r gadar... Ti'n dwad, wyt? Wyt, ti'n dwad? Ei da, ei. Ei da, wan. Da. Da fo, ochr. Na ni. O, oh, beth i gael... Dal i ddwad, wan, o ffordd. Ti'n dwad, ei.

Wel, mae mae rhi serth ma ni. Ni fan apyn o rew bora ma wyt ti. A mynedd David Jones. Yndi, mae'n bryd cael paned. Wel, helo. Mae'n edrych y dillad sgil a'r teuluodd mawr sy'n fan hyn. O, ia?

A roeddan ni'n digri hen fwgan y brain. Het iawn ar ben tebot. O'n i'n meddwl fod sledgio dipyn hawddach, ond dim mor hawdd.

Y peth oedd yn braf yn Oltermark, ych chi'n gallu mynd am dro hyd ffordd y fro a gweld rhyfeddodau a ffermydd taclus. Y gae ti'n eisiau brawn i gered yn hynta eto.

Shwt arall le chwedda ma? Ie. Da fe, mae'n hen wyt ti? Mae'n hen. Ti ar jaffti ala? Ti shed bren to ne? Ia ynde. Coed i gyd. Daw. Mae bachan edrych beth sy'n fan hyn dan. Do! Gwartheg yr ucheldir. Wel ia wir. Cawais bach. Ia'r hen wartheg o'r Alban wedi prynu yn Oban. Maen nhw'n boblogaidd iawn yma ar fynyddoedd Awstria, gan eu bod nhw'n gallu bod allan ar bob math o dywydd, heb i theimlo'n oer o gwbl.

Ond dan, dan ddisgwyl lot o eira. Oedd a nitan iawn, mae'n broffwyd tywydd goreg gallech chi gael gafael. Me fwrodd eira'n drwm noson hynny, a hyfryd oedd cludwch y gwesti. Roedd croeso Cymraeg go iawn yn Lugins Land, yn edrych dros dre Altermarkt.

Ond 'dych chi'n neud pob peth ma' graen arbennig a ma' bwyd da 'ma. Oes 'dych chi... Ma'r ffôn chi'n canu 'fyd os 'na rwyn i ateb wnna ma' rai' chi ateb 'i rei. Neud e nôl rŵan. Oce. Hmm. Y bore wedyn pob man yn edrych yn wahanol, wedi eira trwm, ac hynny'n golygu bydde'r sgïo dipyn yn well heddiw. Gawn ni weld. Periant wax yw ni, Wil? Ia, well i gael dipyn o wax bore yma. Ti'n siŵr mae ugain cinog yw ys da fi ddim mwy ymoced? Dwi'n meddwl bod gennau bres.

Mi ga wacsio'n iawn. Dwi'n a fynd wedyn. A ddeg. A ugen. Ysgol ar y bach. Ar y bach a bob yn dipyn. Mae dod i fus. Dyna. Ai gweithio gyda fain? Aw! Mlaen â ni a dei. I'r ciw ma. Bobl, mae yna bobl ma. Bobl, mae'n diawch chi. Fi'n teimlo fel dafad yn o gneifo yng nghanol iard. Dos yn dy flaen, Wil. Na ni, chan. Iwan, cwrt dwi'n nawr, ie? Ie, hoi on. Oce. Fi dwa. Fyny ar y gader ac hedfan fel gwenol. A gwaith di allan y pethau mi. O, well o, mi, mae'n dwad. Mae gymryd yn wahanol job pan fi di'n gallu sgio yn fi. Lle mae de? O'n i'n arfer bod mi lan yn bore, fel o gas gen i fel bore yn dod, o'n i wedi

Colli Ond mae un peth mae eisiau... Mae, mae un peth mae eisiau ti wneud a hynny yw pido gwylltio. Mae'n un anodd i rwy'n O, cadw dy ben. Bod, mae ti... Fi'n gofid i dy gap a dy fenig a dy docyn a dy skis a dy ddau bar o sane yeah. a dy sgidie a dy ddoi dri trwsus. A siâms hir. Ti'n fod ma... Ti'n golew wedyn efo, efo dy gili. Ac pethau gyd ti wedyn. Respectol. O ia. Paid a... Os o bachgen, mae siwr llyngyr nhw ti wilw ti. Ti'n troi... Ti'n gweld o'ch o drag o? Dwi'n eisiau weld e. Well da fi weld e a ffa lawr fod e'n sgio.

Gwesty'r Lugins Land yn edrych dros y dre. Tan i adre fydde'r ysgol wedi chau a'r noson yma cacw wedi gohirio oherwydd yr eira. Ond mae popeth yn mynd yn ei flaen fel arfer yn nhre fach Altenmarkt, lle mae'n brysur iawn wedi i'r mannau sgïo gau, a phobl yn tyrru am sgwrs a siopa ac edmygu'r adeiladau. Ac i Wil a fi fynd i'r banc am fwy o shillings i gael talu am y schnapps. Ew, mae'n eglwys hard, Wil. Dydy, yn eglwys hard. Dige, dige. Mae fawr, 'sti. Ti 'di bod yn canu 'na'n? Ia, côr, 'de. Ie, ie. Côr Borale ac 'w. Diolch yn fawr, mae eisiau bod yn eglwys hardd tu fewn yndi? O, arallol, yndi. Ond mae'r lle'n newid i gyd wedi'r eira yma yndi, mae wedi lawn drwm yndi? Yndi wir, mae. Wel gwranda mi, ewn ni te. Gwranda fo eira. Am y top na. O, na ni. Sgio yn yr eira ni. Sgio rhyw neges y ddau. O, fi rhaid cael hwn fach rwch. Ewn ni wedyn, ewn ni. Gwaith rhyw ddeg munud ar y bws o'r dre i'r pist. A gweld ar y ffordd dau coed hardd Felin goed fel unrhyw felin goed yng Nghymru, ond bod llawer iawn mwy yno. Mae'r hen adeiladau yn dal i edrych yn dda, a'r gloch tân traddodiadol ar ei phenne. Mae'r adeiladau newydd yn ddigon tebyg iddyn nhw, ôl crefftwaith dda ac yn edrych yn gynnes iawn. Hogiau ni, hogiau ni, dydy'r pys dim ddigon serth i'n hogiau ni. Hodi'r mae'r Saeson wedi methu. Dwi'n clywed dim yn os Torri calon hogiau Cymru. Dydy'r pys ddim digon serth i'n hogiau ni. Whw. O! Yes, God. Mae dipyn wahanol eddi i fi. O, mae wahanol i rama. Dydy dwe? Mae'n neud ti ganu'n dydi? Di. Lawr am y gwylod. Iawn. Nôl unwaith wedi cyn nos. Na fo, iawch. Ie, peth mawr yw hyder. I mi, does dim yn well na gallu sgio. Busnes llwglyd yw sgïo, ond mae bwyd i gael mewn aml i fan ar y mynydd, ac oedd Wil a fi yn dod ar ei draws yn hwylus iawn. Dim rhyw snac o le, ond bwyd go iawn. Helo, how are you? Helo. Um, oh, super. Super. Yeah. What's the super?

Bwyd cartre go iawn. Do'n i ddim yn denen mynd allan, ond o'n i'n edrych yn dda ar fwyd Awstria. O, hyd on. A Wil, do'dd ddim digon o fwyd i gael iddo. Tatws a gwlas, beth yn well. Ac i Wil, pwdin, gams a cnwdl. Wedi gofio rhywbeth? Wedi mam a dad? Pwdin? Twdwr mam a... Ia.

Wel, mae'n siŵr does yn rhan yma. Mae'n arferol cael rhyw hoe fach ar ôl cinio. Ond dim felly, Anita. Swn i'n gwybod fydden i ddim wedi byta'r goulash. Ia, diolch o fawr i ti, Zep, am hanner yn lladd i. Mae yna ddigon o goi tân da pawb. Wedi bod allan yn yr eira drwy'r dydd, hyfryd oedd bod wrth y tân mi nos yn adrodd hanes y dydd.

Ar ôl cinio, mae'n arferiad cael rhyw gan fach efo ffrindiau.

Ew! A dachre oeri nawr rwan eita? Yndi mae'n oer. Look ma' 'na gymyla yn eira fory. Chi meddwl? Mm a 'dach chi'n gweld y cymyla yn dŵad? Shwma'r coese? O! Ti'n gweld y slo bach? Sen i byth yn gweud fel i chi'n sgio mae o Bryn y Ffestiniog i chi yndoe? Awn ni mlaen ie? Oce. Felly mynd i lawr ffor hyn ho- hon di'r un rhodda? Ie. Y ddio draddodiadol yw schnapps ac mae bron bob ffarmwr yn ei wneud. Moddion cry iawn. A schnapps wt ti weud mae fy boi ma'n neud? Ia. Stiffler mod i enw o. Stiffler? Boi am schnapps i fi. Dwi dda wan wt ti. Falle gawn ni ddipyn o stiffler adeg 'yn nawr. Gawn ni weld. Does dim gormod o wartheg ar y ffermydd, mae'r gaeaf nhw'n hir a'r hwsmoniaeth fel oedd o yng Nghymru ers talwm. Mae'r gwartheg yn edrych yn dda, a'i phrif fwyd yw'r gwair wedi'i gludo i fewn yn rhydd. Mae rhaid ti roi de iddyn nhw, maen nhw'n neud i lloi dda, mae gwartheg. Be dyn nhw, ddo semental? Semental, edrych cefn sy'n edrych cefn sy'n nhw, edrych ar sgwns yn nhw. Ie. Ie. A mae byw... Ac yn tyfu dda. Rhowch y whech byw sa chi'n gwdl. Ia. A t'mo' ma' fe'n ma' nw'n neud pob peth mor dda 'ma ynddyn nw. Wel dwi'n itha sych fi amdanyn nw. Blawd lli t'od e? Ma'r gwair 'ma yy de jyst 'na lle ti fita dy unan a'r bogles 'na. Dydi fe. Lle ma'r hethro bach ifenc yn y gwilod? Ia, bob peth yn sownd. Categori. Popeth yn rwym 'de? Bachgen arall t'mo'? Dyred Joe fi'n credu bo' rwbeth arall llwyddo ffor 'yn. Ti me'wl bo? Bachgen moch! Pow! Dew da! Edrych 'di rein yn gwledda. Wel yndi a mewn diwri. Duw ma' rhein debyg iawn i moch ni. O, 'r un fath yn union. Yndi. O gwell cwarteri i ôl i'r bachgen 'ma. Yndi, do. A cwarteri i ôl i'r weddi'n nhw. Swn i'n barod i gymryd y moch a'r gwartheg, ond dwi ddim yn meddwl fydde llawer o groeso i'r defed hyn ar fryniau Cymru. O, mae ddylia hwn yn gallu fforddio rhoi hwn fewn i gyd fan hyn, a dim ond whech buwch. Wel, ia.

Dol. Dol. Mae'r fferm yma ar ochr y mynydd, felly mae golygfa dda dros y dre ac i fyny am Sawchanse a'r mynydd sgio. Tre fechan o ran siopau yw Altamart, wedi ei hadeiladu o amgylch yr hen eglwys. Mae yma lawer o westai tebyg i le Heinz ag Anita. Wel, mae clamp o westi da chi yma, Anita. Wrth gwrs, hon yw'r stafell byta, ife? Ia, fan hyn maen nhw'n cael brecwast. Wrth gwrs, mae gennych chi un o'r caffal, beth chi'n galw nhw? Cachlofn. Cachlofn, hwn sy'n cynnesu bob peth. Ia, efo pren. Coed. Dych chi lenwi o yn y bore mae'n iawn am y dydd. Yndi, a dwi'n mynd i fod yn gynnes tan diwrnod wedyn. Wi'n sylwi bo coed a chi yy ym mhob man ma' os na neb llawer yn papyro'r wely nag os e wel ie ch'mod. Na, coed o ma' nw'n... Digonedd. Mm. Mae'n syth dych chi di neud yy yy y stafell fita ma allan wan faint o flynyddoedd? Fan hyn? O yy aru ni neud fan hyn yn newydd tua rhyw o ddeg mlynadd yn ôl. Ie ie. Ie. Wrth gwrs ma' lot llai o waith yy i bido papuro ag ati. Na. Be' 'di'r yy pwy sy'n siopa i'r i'r i'r i'r gwesty ag ati? Rhein sy'n mynd i siopa. Ie? Ia fo sy'n neud y cwcio a fo sy'n siopa. A chithe sy'n neud y gwaith papur? O ia. 'Dych chi'n ca'l ysgrifenyddiaeth i fewn ne' ydi beth fel 'na? Nacdw nacdw. Dwi wirioneddol isio i ddeud gwir. Ie. Yym. Ie. Dych chi'n ca'l amser i fyn' i ffwrdd te i ga'l siopa am ddillad ma' pob un o'r gwragedd 'ma lico mynd i ryw dw-... Siopa? ...sbri siopa lle ydych chi fynd i siopa o fyma? Salzburg. Salzburg yn le reit dda... Ag wrth gwrs tydi hwnnw ddim ond ryw hanner awr ar y draffordd fawr o o man. Ie tri chwarter awr. O's 'na Eisteddfod ne' rwbeth yn ca'l 'i chynnal yma yn yy Alton Mac?

Y'ch chi'n cael cyfle weithiau i fynd yn ôl 'na? Bydda, na i trio mynd rhyw unwaith bob rhyw flwyddyn, dwy flynadd. Ac yn edrych ymlaen bob tro wrth gwrs. O yndw, wrth fy modd aros 'na. Ma' hwn yr olygfa o'r adeilad yma'n olygfa hyfryd iawn on'd yw e? O yndi. Mae'n ardal hyfryd. Mae'n ardal hyfryd yndi. Mae bob peth yma 'dach chi isio.

Eighty percent flick fi ydi y spotted. O, ie, ie, ie. A Austrian spotted. Ie, ie. Popeth yn edrych ar ei ore. Mae'r wraig yma hefyd ar y cyngor a'r undeb amaethyddol. Nôl â ni i'r pys nefoedd o le. Reit ta. Ti'n ddechrau gael yn trad mas, ie? Ie, well ti dynnu'r trad o ar yr hiar ma, ni'n mynd i godi'r... Y bar ma, o'n bach, di? Rhaid ti godi'r bar to. A mae gofio anna bach. Sgob anwr, di. Cedi'r dde, air chwith, ia? Air dde. Odyn, i lawr â ni syth. Ynde? Reit. Nawn ni'm aros yn dopan am ei rhy lawr mewn ffor. Na. Ia! Hi, dwi ddim yn gallu mynd fyny'r steps eto. Ew, mae'n o'r fawr yma, Wil. O, yndi, mae'n o'r. Mae eisiau gogl ffwrw yma bron. O, di eisiau sbectol. Lawr am... Oedden nhw'n i.